Ah! Ɔbaa fɛɛfɛ. Mese nana, me ho hwene koraa sɛ ya. Na me ho atɔ me sɛ ya. Na me sika no bi bɛka ho. Ahunabɔ birim. Piaw nana. Dɛɛfoɔ baako pɛ. Wɔn ara sɛ nana nana ahema. Nana. Ɛ ɛyi ɔpɛ ahoɔden bɛfrɛɛ me sɛ wohia me. Nanso so Agya woato nsa afrɛ me mɛ me me ne ho ara sɛ mɛtena baabi a ɛka sɛ dua bi ho mmire sɛ me. Wofrɛ me a memmɛtie asɛm korɔ na wɔ sɛ mesi so na adeɛ ansa me. Ɛne sɛ wohu ma ɛ. Nifa.
Nana.
Mekura me sɛmpa. Ɛdeɛn na ɛkɔ so wɔ wo ne wo yere ntam?
Me ne me yere ntam deɛ biribiara nkɔ so. Me yere deɛ, ɛno koraa deɛ ɛbɛyɛ mpo ɛbɛpɛ na man. Na afei deɛ ohia biara meyɛ ma no.
Nifa hene. Nana.
Oyere ba ha. Ɔse oware aka ne ho. Me yere ba he. Wo yere ba fie ha. Yɛbɛtoo m'anim sɛ oware aka ne ho. Meka kyerɛɛ no sɛ anyɛ amammerɛ kwan no no sɛ ɔba m'anim. bɛbɔ me amaneɛ. Eyi bura man. Enti ɔnkɔ na ɔnkɔbɔ Gyasi amaneɛ na wɔnhwɛ na wɔnka asɛm no. Sɛ asɛm a wo yere bɛka no yɛ nokorɛ saa ampa a, toto nneɛma yie. Awareɛ no a wowaree no, ɛbɛtumi aba sɛ wommaa no mpata, wonyɛɛ no hwee, woasɔre sɛ wokɔware. Ah? Seesei no, Toto wo nneɛma yie, nyɛ saa na sɛ asɛm no ɛbɛduru m'anim na ɛbɔ wo a, woanhwɛ yie a mɛbutu w'akonnwa. Na ɛbɛyɛ sɛ wobɛtena akonnwa no so ayɛ nneɛma basabasa bi a, fa amammerɛ kwan so. Wobɛware aka ne ho a, fa amammerɛ kwan so. Ntena hɔ mfa w'ano kɛkɛ sɛ mereware aka wo ho saa. Ebia na deɛ wode yɛ ɔbaa no, mente fie hɔ bi. Ebia na nea wode yɛ no no, ɛyɛ ateetee. Ebia na woteetee ɔbaa no. Enti hwɛ nneɛma bi yie.
Hey, ɛdeɛ na na meda ase. Ɛdeɛ penaman wɔyɛ ade mmenan ato nipa tentene kɔn ho. Na penaman na na asɛm agorɔ koraa na meka di o. Ɛna prɛko ha na wɔde ma bɛduru. Ɔbaa so yɛkɔka wei kyerɛ no. Ɔbaa, yɛne ɔbaa kɔdi agorɔ sɛ meeware aka wo ho. Nana, wei deɛ asɛm yi ne ne nokorɛ nyinaa ne sɛ, ɛɛ, kwan a Penamaa de me nam so no, m'ani nnye ho. Nana, wayɛ ne ho sakatuu, ne tiri ho basabasabasabasa. Ne kura sɛ sɛsɛ sika wɔ fie wode ɔsane a ne nɛ wabɔ wei ade kyɛ wode kyinkyim no foforɔ ade kyɛ kyinkyim ne obi ahu sɛ me na me yere no sakatu naa nana mesi etire baako ɔbɔ no ɛno ara na ɔbɔ wɔbɔ so nɛ a bosome nwɔtwe ne ɔnsane ɛmu kankankankankan nana wɔda dɛ mu a ne wɔyi wɔde sei fusee hey hey hey hey

Ɔte aseɛ ɛna mpɛ sɛ mewo bi ka ho mpɛ sɛ mewo akwadaa baako nana kɔntenkorɔ deɛ wɔyare a wo yam hyehye wo saa seesei me ba yi nana yɛato ne din bɛmbɛm gyimi nko ara akwadaa yi menim so ɔbɛware mpo ni a dɛ mpɛ sɛ mewo bi ka ho hwɛ sɛbi o apɔnkyen koraa wawo mmienu nifa nana woka sɛ ɔbaa bi a na ɛwaa no ah

Ah? Enti ɔbaa no, sɛ wobɛware aka ne ho a, fa mmammerɛ kwan so. Yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ. Nsɔre prɛko pɛ ne nea ɛwɔ kekɛ ɔbaa a waware na wo ne no abɔ bra. Hwɛ sɛ wakeka fa ne ho. Na nyɛ asɛm ne yɛn ka a, nifa. Wo yere yi, ogyina hɔ yi. Yɛde ɔbaa gyina hɔ ne yɛde wo gyina hɔ a, ne sɛ yɛde wo to nsɛnniiɛ so a, Wo ara wohwɛ a sɛ wo ara wonim. Ɛnyɛ wo so baa ni, ma menka nokorɛ nkyerɛ wo, ɛnyɛ wo so baa ne wo yere no o. Wɔbaa a wɔgyina hɔ sei. Nana, ɛɛ, panin se barima deɛ ɔwɔ sɛ ɔnim yɛ hu.
Barima deɛ ɔwɔ sɛ ɔnim yɛ hu. Ɔnim yɛ tantantan na ayɛ barima. Na barima ho ɔfɛ saa deɛ sɛ woyɛ ɔbaa o. Na wo ɔbaa bɛn na wobɛnya na ɛte sɛ wo yere yi? Wɔbaa wo bo si sɛ wobɛnya ɔbaa sɛ no awaa no. A wote a wotɔ ne ho saa no. Woka deɛ wɔ mu so afono me nana. Sɔre kɔ ɛ.
Ɛwɔ. Sɔre kɔ. Wode ɛna me ba no mede dwi kakra brɛ o. Sɛ nyɛ fɛ sɛ mede bɛhyɛ wo nsɛm saa nti no, mede ama sipaku sɛ wo mpantoɔ kɔ. To adawuruma wo bie mu a, deɛ ɛwom biara no, me ara na mede yɛ. Ɛnyɛ wei na wode bɛdaadaa me na sɛ wo yere asɛm no ɛbɔ wo a, me sɛ wonim sɛnea meteɛ. Me me me sekan yɛ nufanu. Menim paa. Ɛbɔ wo a, Menka sɛ woyɛ m'atrankonnwa. Me ne ba a. Enti deɛ ɔde abrɛ me nti mede wo ho bɛkyɛ wo. Sɛ nana no nti na mese wɔde me nan akɔto nnipa tentene kɔn ho no, wɔbɛha me o, Peter bae. Ɛso nana, mɛhwɛ sɛ mmɛduru ha. Mɛku no aseɛ hɔ ara. Wode wɔpa ahwɛ. Sɛ asɛm bi bɛba a, piaw! Nana neɛ, mesrɛ kwae.
Mese wɔn mmɛkyere mmoa yi koraa nkɔgu buo mu sɛ adeɛ ɛfa.

Nana Gyasi, Oduafo, wo nua bayare deɛ didi ne ho akyɛ paa o. Mm. Mm, Nana Gyasi. Nanso, nananom nte ase yi deɛ, mɛyɛ ma fam deɛ, mede aban ba bɛka no. Yo. Eh, Oduafo, wadaroma. Me ankasa no mahwehwɛ wakyɛ. Ɛnokorɛ.
Nanso yɛn so atia wo n'akyi. Na na nokorɛ, nansa yi obi deseɛ baako yareɛ obu kɔ so no hwaa. Wahwɛ o. Wɔn bɛfaa me kɔɛ a me kɔkɔ saa no yareɛ. Nti na wɔbaɛ a na wɔnhu me no. Ɛhɛɛ. Nti wei deɛ waba yi deɛ mesrɛ wo aa ma w'ani nkɔ ne ho ma me. Wo deɛ, deɛ me hwɛ ara ne sɛ me nua ba yi, ɛɛ nananom nam wo nsa so bɛma ne ho atɔ no. Ɛɛ ɛfa ɛɛ aboadeɛ biara deɛ, mɛ mɛ mɛhwɛ na mayɛ no kama. Deɛ ɛbɛ ɛbɛ ɛbɛboa ama ne ho atɔ no biara, mesrɛ wo aa.

Enti so wɔnim deɛ ɔka anka ɔnka deɛ ɔkaeɛ no? Wɔde firi akwantuom na wɔde aba. Ɛsɛ ɛyɛ menim sɛ nka ɔbɛn yi na nka wɔde aduro bɛka no. Afei na yɛbɛtra ase aa. Na wɔnim yɛde korɔ a aka no na wɔde ho aduro aba. Wɔbɛn afei na wɔaba abɛhwɛ wɔbɛhwɛ no a wɔkɔfa ho aduro aba. To bo ase. Oh. Hey, ma me ma me mpa akonnwa bi ntra so na mentwɛn no.
Enua.
Nana na wosu se. Me nua me nsu sɛ. Me nsu sɛ me nua ma nea me nam mu wɔ me fie hɔ no. Nea esi wɔ me fie hɔ no. Hwɛ kuro yi mu a me ne me kunu teɛ. Abrabɔ a yɛbɔ no kuro yi mu ahokyerɛ. deɛ bɛdie mpo adɔpa nyɛ mono na ɛkorɔ
obi twɛ na buru a ɛkyire mpɛmpɛ nyɛ mono na ɛkorɔ
hwɛ kom ɛne ɛnea yadeɛ a yɛfrɛ maame nna mu a mekɔ firi a ɔbɛda me ka nyinaa me nua nyɛ wɔ anim sɛm
nyɛ mono na nam a maame hyia me a wɔgu m'anim ase a wopataa maame ne nyinaa na kurom afoɔ mmaa mpɛ me kunu na wɔn mpɛ me kunu o sɛ ahokyerɛ yi mu ɔdoma nkoma yɛ adoma ɔtoo yɛ nsɛm kakra bɛhwɛ me kunu sɛ mmaa pɛ me kunu na me kunu nso pɛ mmaa me nua me se mekɔtoo me kunu ne wɔ baa na mennaayɛ me nua mentimi ti aduane koraa nhyɛ m'anum Mennim sɛ wei bɛtumi aba so saa. Ɛno nti na maba wo hɔ yi, w'adaworoma, me nua. Woanka biribi anto me tirim a, mɛwu o, mɛwu! Ah, ɛne ɛbaa korɔ na nka ɛne wu. Bra man, wakoma to yɛ mate. Wakoma to yɛ.
Mate me nua. Memfa adwene bi.
Na mma paa deɛ wahu te sɛ wodwene ho ara a wonte aseɛ sɛ bɛrima te hɔ na sɛ ɔni bi di a obiara mpɛ no. Adamfoɔ koraa me kunu nni bi ɔnni bi oo. Ɔnya sika kakra kuta ɛndeɛ ɛneɛ mmaa pɛ no saa ɛneɛ bɛhwɛ ɛdeɛ me se kɔ akoma to yam na ɛfa adwene bi seesei no wonim kwan a bɛfa so. Nti na mewɔ mo nkyɛn yi.
Mewɔ kɔmfoɔ bi wɔ hɔ, metaa de amanfoɔ kɔɔ paa, waben o. Hmm. Ɛna man na ɔsɔ wogye di sɛ bɛrima no nyɛ sika no ɔsɔ wonyɛ no hwee. Me nua ɛdeɛ yi, ɛdeɛ na mayɛ no, me ne me kunu tia ho sɛ ɛdeɛ yi. Mmom, ne wɔ se awoɔ no. Awo akwadaa baako pɛ no, wɔmpɛ. Ka me ho bi nka ho. Me nua, wo nso nim sɛ ade yi ate kɔ, ɛnyɛ mmea. So wahu, ate kɔ. Ɛne, me ne hmm. wobɛkɔ kɔmfoɔ no na sɛ yɛbɛyɛ na hmm. wobɛwo. Wodua yi ase nso deɛ mmoa wɔ ha o. Hmm, ɛne, woyɛ wɔbɛwe wo saa.
Sɛ wobɛwo, anaasɛ baa no yɛbɛyi no afiri hɔ. Anaase yɛ bɛma sesa bɛɛma no adwene ama no ayi n'adwene afiri baa no so koraa a n'adwene nyɛ dɛn? Ɛmmaa no so bio. Adeɛ mmiɛnsa yi a makyerɛ wo yi, yi mu baako na memfa nkɔ. Me nua, ɛnneɛ na sɛ ɛsɛ ni sɛ meyi bi deɛ a, baa no deɛ mentumi nkɔ, menyɛ wo dini. Ɛnneɛ sɛdeɛ awoɔ yi ne sɛ me kunu bɛdɔ me sɛdeɛ ne ɛteɛ no a, wɔnkɔfaa ɔbaa bi a wawoɔ nyaa sika no. Ahaa, enti ɛnneɛ mɛme akɔ. Na sɛ ɔbɛtumi ama mawoɔ na anigyeɛ bɛba me ne me kunu awaleɛ mu deɛ a, ɛno na mɛhwehwɛ. Ɛnneɛ mede wo bɛkɔ.
Mede wo bɛkɔ kɔmfoɔ no. Na wogye di sɛ Sɛ wɔyɛ ma wo a, wo kunu no bɛgyae ne nneyɛɛ no bi? Sɛdeɛ ɛwɔ sɛ wɔse awoɔ nti, sɛ awoɔ no na sɛ nananom ayɛ ado no manya bi, na sɛ wonnyae deɛ a, ne deɛ kwan bi a mepɛ no sɛ me nso mede wo afa so. Woate me ase? Mate ase. Ɛhɛn.
Nti ese da bɛn na abɛnya ho aba ama mede wo akɔ? Me deɛ, woahu sɛ meyɛ sɛ menyɛ adwuma, nti nananom yɛ adom a, na wonya kwan a.

Ɛno na mepɛ. Ehia sɛ obedi ayi wo bɔhyɛ so. Ɛno na mepɛ. Nti ɛkyena bɛba me akɔ. Na papa abla me mpɛ.
Wɔn mu akoma atɔ me yam kakra. Na sɛ wonim me ne wo mmienu ntam asɛm deɛ. Nyɛ saa na nsɛm no hyɛ me so a menhu deɛ menyɛ me ma bra. Asɛm wei ato wo me susu ho nkyerɛ me pɛ. Ah mate ne mɛkɔ fie. Mɛkɔ pɛ biribi asi ma no ɔba ɔbɛnya biribi adi. Why? Mate. Nananom yɛ adom ɔ ɔkyena mɛba me akɔ.

Ewiase no, ɛyɛ a mpanyimfoɔ ka bi sɛ ma sika ntumi no no. Sɛ sika no ni hɔ a, bɛdɛ na atumi no. Bɛdɛ na atumi no. Saa nti we ma sika ntumi no no sika no ɛwɔ hɔ. Ɛwɔ hɔ taa hɔ. Me na me se me me me me yɛ ɔbaa ho adeɛ. Me na mo to nsa afra atena nkonnwa ne wɔn mu obiara so obiara medidi.
Ebi si kuruma de o. Ah, so obi obi tutu na ntwe mu a, hwan hwan na ayɛ bi wɔ ha dɛ? Obi ebi si da.
Ah, Sɛ na ntwe mu a paa de gyem na ekyi saa deɛ. Obi etwa bi nwi.
Ɛnse kan no koraa na na na ɛyɛ ayi nwanwa. Kɔ foto. Ɛyɛ ne nwanwa sɛ ah, na ɛnse kan deɛ wokɔ saa na ɛdɔɔso vee na obi afa na ɔtwa. Sɛ na mehwɛ wo. ɛnam sɛ ahiafoɔ ne wɔn yam kɔm bɛti wɔn twawe obi atwawe na wonim sɛ nka yɛfrɛ sɛ kofotɔ nkobi nkobi twa ne tɔhwɛ ɔbɛtwa kobi kobi twa kobi ɛsɛ ɛkyerɛ kohiri tena so ɛɛ nipa ewiase deɛ mɛsi ade obiara wi bie wɔsi ma kohiri atena fifi sɛ ɛɛ ma ma fafa no mɛ ne mɛ yɛ nkorɔfoɔ kɔ ɛɛ kɔfɔ ɛyɛ yie na yɛnyɛ ne saa mo gya nso ayɛ ho nyinaa ndi sɛ Tɔhɛ yɛ yi afa ho nti ɛyɛ president kɔ fotɔ nso ahunu nti ɔyɛ yi ɔma ase kas na ohun sɛ ah, adi kuro no ɔyɛ na ɔsi nananom ada nananom nkwa nkam di ewu hɛ nko ɔte fotɔ tɔhɛ ɛdi afra na ntwinam no. na aka akyerɛ sɛ ne nyina mu ayɛ ade me nua sɛ wopɛ sɛ woware bi ka wo yere ho a mhm. ka kyerɛ me mɛbɔ ho ka mate mate ɔni hɔ dabi dabi tukwan na ɔmae dabi wɔwɔ hɔ koraa aka sane sɛ wayɛ amena yɛ me fɛ ɔma mekɔ adɔ awadeɛ mmienu ɔno ba wɔ me se pɛ bi mhm. pɛ deɛ wakoma pɛ mhm. wo me ne onyɔnko no deɛ te sɛ nua sɛ mɛbɔ ho ka medase me nua medase bɛhyɛ wobɔtumi ayɛ ama medase me nua